O Mulej, naf, meta ddeċidejt li nidħol soru, żgur li ma kellix f'moħħi li se nagħmel dawn l-atti li bħalissa qed inkun involuta fihom. Però ħelu Ommi. Ngħid lilek, għax inti mara u inti tifhimni. Li qed nagħmlu huwa biex fid-dinja jkun hawn il-ġustizzja, ikun hemm in-nisa li jmexxu. Mhux din li hemm bħalissa, għax korrotta.

Hu pjaċir tiegħi li intellgħatthomna lil dawn l-iżmagati. Baqgħu l-anzji nisa nisa. Għandek pasta wkoll. Ukoll, sister.
Thank you, sister. Għal nifqaħħa ta' għal nifqaħħa.
Żewġ minuti oħra u tibda taħdem il-polga. Ja ħasra dik kellu bżonn noħodha jien. Ġieli indum ma nagħmel tlett ijiem. Jien hekk kont qabel it-tfal, imma wara l-kbir, bdejt tqisni jackpot. It's Self Number Five!

X'qed tagħmel hawn? Ċertu affarijiet ma jinbidlux.
Ersaq il-bot minni int. Ersaq il-bot minni. Għaliex qed tirrifjutaw.
Inta dejjem tfixkel li moħħi, imma jiena aġel miżewweġ, kontent u jien sot. Willy, kun sot int ukoll, all right? Okay, as you wish. Kif għal ħroġ minn hawn ma naf jien? Jekk titnaħbik. Tagħmel li pjaċir kieku.

Kif għana qbad nirringrazzjak ta' di? Bewsa forsi?
U r-ritratt emmeri għanna u koll. Ħattu.
U zgur li ħattu, ċempel li Dorian nejdela li għanna kollox.
Ma nistax nifhem kif dħalna hawn biex ma nagħtux fil-għajn u nbab dak il-qalziet. Eh, titkellimx bl-ikel f'ħalqek, jaħasra.
Fader, mhux ħadem minni, imma Kien hemm xi ħadd? Kont qed naqra Father u seraqli l-qalziet minn taħt il-bieb. Il-gideb illi tigdeb. Għidli, għidli issa, min jista' jkun li jidħol l-ewwel Tibqax toħodli mill-pizza li naqta' jiena, se tqabbadni attakk nervuż. Tista' tgħidli min ħa jidħol għandek, jisraqlek il-qalziet waqt li qed taħraq. Taf x'jiġifieri? Isek hemm Ċernobil u tidħol waqt l-isplużjoni, hekk qed ngħidu. Ċernobil fejn hu, Father?

Mela, għandi pjan kif nistgħu niddubbaw ix-xahar ta' dik l-iżmagata.
Eh, u. Eġa ħabibi, u x'inhu l-pjan? Ah,
ix-xahar fejn ikun?
Fil-kas tal-fader, imkiena xejlu li tal
Sa mhux issa tara int, meta tiġi tqerrandi ta'. Ejja, kompli. Mhux għand il-ħereser?
Hairdresser għax ħereser xi ħaġa oħra. X'taħsbu?
Iżda jiena naf illi dik ix-xieħa tmur daqq ta' xara, fader, fader! Ah. Għand Pietra dik li tagħmel il-makeup ukoll ta' xara ta' xarien. Eh, naf min dawk dawk tiflok fil-festa taf x'donazzjoni tuna u ta' Ma xorġa tħatt li li naqta' jien ma tistax taqta' minn hemm. Ejja f'għada mhux li jkun hemm ejja. Eh, x'iktar.
Xorta mhux nifhem kif ħa nieħdu x-xagħar minn hemm aħna. Ġej, ġej, issa. Jiena naf illi xieħa sejra taqta' xagħarha nhar it-Tlieta. Int kif issir tafhom l-informazzjoni kollha? Where there's a willy, there's a way. Issa, Xi ħadd minna irid jidħol hemmhekk u jġib ix-xagħar. Dik hi. Eh, u kif ħa nagħmlu dil-biċċa xogħol? As in, eh, għand il-ħerdesa ma jidħlux irġiel, eh, u jekk jidħol xi ħadd minna, ħa tidher fixi. Naf kif jieħu ix-xagħar minn mal-art.
Issa jiena diġà ħsibta dik u għalhekk għamilt appuntament fuq waħda jisimha Therese. Eeh, Therese, u ħa jilbes xi ħadd ta' mara, ta' Therese. Nilbes jien? U ajma, Pin.
Int? Anke jekk tilbes ta' gurilla, ħanżira bala b'dak li mliħek kulħadd ħa jagħrfek. Jiena. Għax niddejjaq kieku. Għax vera, jien naħseb li int għandek. Ħares lejja.
Dal-fatt tizzi tant denti u żgħar, qas tinduna kieku li jiena mhux mara ta' vera, imma Di x-xieħa, iftakru, di ħarġet għalija tispara fuqi. Ġifieri, di żgur ħa tarafni.
Le, le, naf xinu għaddej minn moħkom it-nej li jintom, imma le, għat, għas jek jiġi minn jiġi għat minntom se tarawni li li li besta mara diħel għant il-hairdresser. Għat!
Hello, yes. Ena, rajt għandi kat. Eh, u blu, u blu. Mela, tista' tpoġġi ta' kemm l-estil hawnhekk.
Jaw, inti ġdida fir-raħal għax qatt ma nzertajtek qabel. Għax jekk nagħmel minn Santa Venera propju nerba li ġejta. Imma ħadding li Ivanna jisibni.

Lesti, tar. Grazzi. Mela, sekonda Grazzi. Sta tiġi, Mela hija nibdew innu. Le ħej jiena l waxing ta' ħan għamel. Xi sawara u rrid immur għand il-gajni. Għax nissupponi ħadt xi infection minn fuq xi toilet, ħallini.
Ii, taf li anka jien kelli? Jien immur għand Doctor Wanda. Kemm hi brava! Mela, jien għandha mmotik l-aqwa waħda! Pari mela, delikata ta!
Jiena jien ukoll għandha mmur għandha kemm brava u għaleli ħamma missli ma jmissli ħadd.
Insomma, ħa mmur, issa nħallsek il-ġimgħa d-dieħla, ta? Nara bejnietna mela. Ciao, bye bye bye.
Mela, ħejja ħa nibdew. Kemm tintelaq l-inhaqa jekk jogħġbok? Oj, sewwa hekk?

Dak is-suf, sinjura! Jekk ftit għandi ċans nagħmillek naqawaxing. Żgur li m'hemmx għalfejn. M'għandekx għalfejn għandek quffa suf bħal dok hemm! Ajja, ara jiena, hux veru! Għidilha, Llu, a Brażil jiena għamilli to. Ara, ara ħa nuża bil-lest. Ħa nuża. Ħammur, ħammur.
Ħanqattu l-blok. Ija, għax għandi t-tifel ġej id-dar, jek ma nsibni xem id-dar penik jaħjar mu. Ija, thank you. Ija, għandi ċons.
U, u, darbohra, darbohra nġi zgur. Ija, ija, thank you.
Kellna bżonn ta' van. Ejwa, għentilni naqra.
Hello. Le, le, tinkwetax. Tħabbix rasek. Malli neħilsu mill-wili, jiena u l-prim inkunu l-koppja uffiċjali. Mbagħad mhux hekk, minn hemm xejn u ħadd ma jkun jista' jżommna biex nagħmlu dak kollu li pjanajna. Intop wieħed għandi. Il-bodyguard slash driver tal-prejn. Irrid nara kif ħaneħles minnu. Imma le, tibżax, tibżax, illum neħlisa. Ara, ħana, ħana, tax, ġejx, naħseb ġej, ħana, tax.

Aw, hello, all right?
Isma jkollok ċans se jadaq xejn sa kastilli għandi bżon ninkellmek ftit. All right, eh, sa ġejdek, isma għalli jista' jkun. Ma tafx biex imur dal-lipsiku għax ma jtimur bxej, eh?
Mhux bil-makeup remover, għaliex qed tistaqsini? Le, le, xejn, għax staqsitni parroċċana u ritnejna. Ah, ok, narak. Ciao, ciao.
Najt li li saqsu affarijiet strambi. Fredrik! Fredrik! Dak fejnu. Da mhux jirrispondi l-mobile? Ibatu li daqsxejn driver please. Mhux qiegħed hemm. Mela fejnu? Mela tajjeb, id-driver mhux hawn, iċ-chief of staff mhux hawn, għalli jista' jkun mhux xi holiday illum mhux u ma nafx.
Ara, issa li ma ħadniex dik tal-microphones, hemm bżonn nagħtu każ iktar il-każ ta' ħaddingli. Emma għandi bżonn ma kissir ta' fiktar fuq dik il-mara li ċemplet. Irid inkun naf kollox fuqha. Kemm ilha tgħix hemm, kemm għandha tfal, irid inkun naf għala l-bomba saret ftit pass il bot mid-dar tagħha. Jista' jkun li żewġ każijiet huma konnessi. Alright, Nikol, di nibda naħdem fuqha se. Felix, Felix, iqaf il-apwate kasi. Felix! Felix! Irrid inkun naf il-movimenti kollha li jagħmel il-pajp. Irrid inkun naf kollox fuqu, fuq fejn imur, x'ixtara, x'jagħmel, jekk hemm bżonn anke f' x'ħin imur it-toilet irrid inkun naf. Ftehimna? F'idejkom, ħa mmur niġbor rapporti.
Jien ma nafx int, imma ma niflħux iktar ta' ejjieni ma niflaħx, ma niflaħx. Ma tixtiqx inneħħuh? Jo, hekk qed nagħmel.
X'qed tagħmel?
Tinneħħi ara.
Il-kidney beans irid dok għandhom tagħmilha qarsa. Ħanneħħi ta' dam dok ma jogħġbunix laqqas, naħseb anke ton ta' żejt ħanneħħi x'naqa qares. Ara fejn fejn ħadd ftera biż-żejt. Aħjar ħadd ftera b'xejn. X'għan nagħmlu biex neħilsu minnu? Ara, ismani. Il-mam fissata fuqu, in-nar fejn fissata fuq il-mam. Għax il-mam taħseb li huwa tajjeb. Issa, jekk inġegħluha taħseb li huwa ħażin u nwaqqgħu ħannejk, eh? Il-mom tikkonvinċi ruħha u tneħħiħ lem. Tax nagħmlu ġewġ. Nagħmlu lu frame. Eh, naf wieħed. Xiex?
Tal-frame sa milli wieħed tan-nanna tgħid kemm ġini sabiħ.
X'taħsbu? Bomba. Tajbin ġewni? Ej, wiwa tajbin ħafna.
Ara, Dar ritratt, xtrajt din libsa kemm hi sabiħa. Kemm xerqitlek, kemm ħadtha? 350 euros, imma metlux il-boyfriend. U żgur li ma tgħidlux, l-iktar ikun bħal tiegħi ksur is-sorm. Xi dwejjaq ta' raġel.
Tatallih dawn l-irġiel mhux bħal nisara xi ġmiel. Issa nikkonċentraw ftit. Mela, li rridu nagħmlu huwa nipprintjaw daw ir-ritratti u nibgħatuhom il-Prim Ministru. Tajjeb.
Jiġifieri inti qed tgħidli li jien għandi bżonn elfejn oħra biex tispiċċa d-dawl u l-ilma hux hekk? Ekku, Sur Kappillan, u sa Ġunju tkun bil-lest. Tajjeb, mela mbagħad inkun nista' niftaħ s' Ottubru jiena għax għajjejt noħroġ flus, eh? Somma, ċuċata ħriġt issa, ara. Tappilla, okay?
Kollox sew sor. Dik id-dar mhux ta' dik li mietet, x'kien jisimha bħalissa? Cheryl, Cheryl Alla jaħfrilha, iva, iva, iva, iva, ħallitha lili. Aw, rrid ngħid il-knisja, aw lill-parroċċa, lill-parroċċa. Eh, tajjeb, tajjeb.
Qegħdin tirranġawha? Hija ta' ġejja lukanda. Lukanda?
Għan-nies fil-bżonn. Eh, tajjeb, proset, proġett qaddis minn Alla. Ekku, ekku, u inti fejn sejra sor? Għandi għaddja, u mmur nimposta dan. Ibgħatha bil-posta.
Le, nippreferi bl-idejn, taf int. Iva, iva, iva.
Bqajt sejra. Jien, dak li kelli fl-envelop, bdejt veru nħossni ħażin, fejn it-tjubija li kellu fih il-kappillan. Irrid naħseb minn fejn ħa nġib elfejn ewro oħra. Għax ma jistax ikun, nibqa' nieħu minn tal-Knisja għax hemm l-isqof il-ħin kollu fuqi. 2000 euro. 2000
Bonġu. Bonġu. All right. Father Robert jena, inti? Father Trevor.
All right. Eh, inti Father Robert?
Iju, iju, il-viċi kappillan eh, tar-raħal. Il-kappillan mu ixaw, Għax imma daqq tarax ġej għax daqq trid iqaddes il-quddies. Eh, tajjeb, ġifiri, nofsinhar u ħamsa u għadu mhux hawn il-kappellan. Nofsinhar u ħamsa?
Eh, u hemm in-nies jaħseb jistana ħalli fidi ħan qaddessi. Tinkun ta' xejn fadden, issa qaddesa jiena. Xejn xejn jiena batni l-isqof biex noqgħod naqra magħkom. Isqof?
Iva, tinkun ta' xejn. Jiena nixtieq nara naqra kif taħdmu bħala parroċċa. Eh. Speċjalment wara l-accounts li rċivejna.
U inti xej xej tidher għadek impenjat ma nafx tneħħi dak il-lipstick x'inhu. Għadu jidher? Għax ċertana ma jrid imur b'xej. Imiktar minn hekk, qed tagħmlu rehearsal sal-miliet bil-les. Eh, ma lajt taħsbu?
Hija xi l-aħjar b'żmien da li tipprepara jisek siċċur qabel. Siċċur qabel. Hija sakemm taqgħod in-naċ, il-grotta u daw l-affarijiet.

Ħa ngħidlek aħjar u waħdu naqra fuq rasek. Ġi ħelu. Kif mort għand il-hairdresser? Tfakkarnix, tfakkarnix illum rajt affarijiet li jiena bħala saċerdot mhux suppost nara. Fuq hekk irid inkellmek, nista' niġi nqer. Le, le, le, mhux illum, rajt biżejjed illum. Imma inti bħala fader ma tistax tirrifjuta parroċċjan milli jiġi qer. Mela ejja, ejja, kombinazzjoni xtrajt żarbun ġdid fuq hekk inżanżu sejjer. Ejja, aqtgħu issa.
Għamlu miegħi.

Hello. Hello.
Għandek il-karozza parketta ħażin, għamet minna sa tal-pulizija. Min jien? Mhux posta qiegħda. Kollox sew, ħan inżel nara.

Evana, itla' kollox minn idejk għax għandna xi ħaġa urġenti x'nagħmlu. Jiena ħammur Kastilja xi rid immur fejn oħti. Ħa niġbihek Father Robert ħa ngħidlek dwar dak li qed jiġrili. X'fittaġni, ej imxi, imxi!
Mela jiena sejra mal-pipe u m'octopus. Inti ġej magħna Willy? No.
Meljo ke no. Ajja le għax ma tidnix l-hemm. U int irid inkellmek lejlek, parlare! Fuq tal-korna! Bellajt li toro per niente, eh? Spendere per niente.
Willy, mela aħna sejrin. Ara ma tmix xejn.
waħda qabel ma mmorru għax-xogħol Father Robert. Isma' niftit se ngħidlek. Għax qed tiġri li waħda. X'qed jiġri?
Meta nkun ix-xogħol, dak daħħalna reception ġdida. U jien biss, jien biss l-oħrajn, le, jien biss nara bir-riċipetto. Oh, Gloria in excelsis Deo, imma imma kif kemm għandek moħħok maħmux biex biex tara li xab bir-riċipetto. U int biss Alla jbirek. Jien biss l-oħraj laqqas kas ma jtu. Oh, mhux ovvja jekk moħħok maħmuġ, moħħok maħmuġ għal tal-punto illi tikkonċepix il-ħniżrijiet. Ara, ara, ħallini, ħallini.
Ejja, boys, ħaniħdu l-lik. Ejja, menem. Ops! Imma muli, kif dejjem tipprovdi? Naf minn fejn ġejjin l-2000 euro?
Jabala, itla kollox minn idek, għax għanna xi ħarġa urġenti x'nagħmlu.